די שול האט ער געעפנט די ארון קודש און געלאזט אפן די טיר פון אוהל, און ער האט גערעדט צו די רביים אז ער נעמט די פריערדיגע רבי פירט ער אריין אין א סכנת הכלל,

און ער האט אויסגעטייטשט אז די עוז דאס איז די מסירת נפש, און ער בעט הייסט עס ביי די רבי'ן ברכות, און ער האט די נקודה פון די שיחה איז געווען אז די רבי רשב האט געזאגט צו די פרידיגע רבי וואס מיינט מסירת נפש אז מען מאכט

און דאס זאגט דער רבי וואס מען דארף לערנען פון יו ב'ס טענות אז מען קומט זיך צוזאמען, וואס איז דאס עפעס מען קומט זיך צוזאמען, איז דאך נישט חס ושלום סתם צו זיצן, ס'איז דאך די גאנצע א טעם פארוואס מען האט א פארברענגען, איר דארפט צו האבן החלטות טובות און פארשטארקען די ארבעט פון הרבצת התורה און הפצת היהדות, און הפצת המעיינות, אבער וואס דארף מען נער'ן פון יו ט בית תמוז, דארף מען נעמען די ענין פון מסירת נפש, און ס'איז דא א חוץ דעם וואס דער רבי האט גערעדט אז די פריערדיגע רבי האט גענומען שלוחים, אלע ווייסן די מעשה אז די פריערדיגע רבי האט אריינגערופן צען אידן, און האט געמאכט מיט זיי א קריזיס פריסטאג אין רוסלאנד אז זיי דארפן גיין אויף מסירות נפש אויף פארשפרייטונג אידישקייט, און זיי האבן געדארפט מאכן א קריזיס ברית אז זיי וועלן גיין ביז צום סוף, און ס'איז געווען אזוינע וואס זענען פארשיקט געווארן צוליב דעם, אדער זיי זענען געשאסן געווארן. און דער רבי, א פרידיגע רבי, האט זיך נישט אפגעשטעלט און האט מפנים געווען די וואס האבן געפעלט מיט אריינברענגען נאך, האט דער רבי אמאל גערעדט אז פאר דער פרידיגע רבי צו נעמען אנדערע אידן חסידים און מאכן מיט זיי א קריסת פרס אז זיי זאלן גיין אויף מסירת נפש,

און ס'איז דא אזוי אסאך סיפורים וואס קען זיין אלע ווייסן די סיפורים באט אפילו אין אמעריקע אמאל די זכריות פון די פריערדיגע רבי האט גענומען בחורים וואס זיי האבן נאך נישט חתונה געהאט

פאפולער די גאנצע ענין פון שליחות און גיי זיך אויף די סגרים פאר שטעטלעך וואס אידן זענען שוין אוועק פון אידישקייט און די פריערדיגע רבי האט אוועקגעשיקט בחורים און געמאנט מיט זיי מיט די גרעסטע מסירות נפש אז זיי דארפן פארן און אויפטון און נישט פרעגן קיין שאלות און אזוי אזוי האט ער אוועקגעשטעלט א דור וואס איז געווען אלץ מיוסד אויף מסירת נפש, איך האב אפילו געהערט נישט לאנג צוריק אז איינער פון די, ער איז שוין געווען א יונגערמאן, דאס איז דער רבי משה העכט וואס איז געווען אין ניו העווען, אז ער באמת לכתחילה האט ער חתונה געהאט און ער האט געהאט א קאווע סטאר אין מענהעטען אין דילענסי סטריט כ'מיין ס'דארט, און מיטאמאל האט ער באקומען א ידיעה אז די פרידיקער רבי דארף אים האבן, און ער האט אים געזאגט אז עד כאן האסטו געטון לך מן הארץ, און פון יעצט אן.

אבער דעם אופן פון מאנען שליחות אפילו פון א בחור אז זאל אוועקפארען און עפענען ישיבות תלמוד תורה'ס און מ'האט אפילו נישט געפרעגט צו דו ווילסט גיין צו דו ווילסט נישט גיין, דאס איז געווען די מסירות נפש פון די פריערדיגע רעבען. באמת א באלערענד תניא, זאגט די אלטע רבי קלאר אין תניא אז מען קען נישט דורך גיין די וועלט און זיין א איד ווי א איד דארף זיין אויב ער האט נישט ביי זיך און נישט מעורר די ענין פון מסירות נפש און ווי די אלטע רבי איז מסביר האט מורא'דיגע ווערטער, אז וואס מיינט א חס ושלום אז א מענטש טוט אן עבירה, טוט דאך די אלטע רבי אויף איינע פון די מורא'דיגע חידושים אז בשעת מעשה איז ער ווערט ער חס ושלום נפרד כמו עבודה זרה, וואס איז שטוט זיך א מינוט שפעטער איז דא א חילוק צווישן יעדע יעדע לויסעסער האט זיך זיינע גדרים.

אז דאס איז בשעת מעשה ווערט ער נפרד פונקט ווי עבודה זרה, און די אלטע רבי מאכט פון דעם א גאנצענע זאך, אז פונקט ווי א יוד וואלט זיך מוסר נפש געווען נישט צו דינען עבודה זרה אפילו לפנים, אפילו ווען ער האלט נישט דערביי, וואלט ער אויך געהאט מסירות נפש נישט צו דינען עבודה זרה, אזוי ווען א יעדע איד האט געפילט אז דאס איז כמו עבודה זרה, און האט מעורר געווען זיין מסירות נפש, וואס מען בעט נישט די זעלבע מסירות נפש ווי מען בעט אז זאל ער אפגעבן זיין לעבן, איז ער אז בשעת ער וועט מעורר זיין און טראכטען בשעת בשעת המצוה צו אין עבירה וואס דאס וועגן וואס האנדלט זיך ס'האנדלט זיך וועגן זיין גאנצע התקשרות צום אייבערשטען, האט ער וואלט ער נישט געקענט טון די עבירה. און די אלטע רבי, מ'דארף געדענקען אז די גאנצע תניא איז געבויט אויפן פסוק כי קרוב אליך הדבר מאוד, וואס די אלטע רבי וויל מברר זיין ווי אזוי קען די תורה זאגן אז ס'קרוב מאוד, בשעת אז מען ווייסט אז ס'איז גארנישט, עס קוקט נישט אויס אז ס'איז אזוי קרוב. אויף דעם איז געבויט די גאנצע תניא און די גאנצע חסידות, מסביר זיין פארוואס ס'איז קרוב מאוד. און דער אלטער רבי ווען ער רעדט אין די פרקים פון י ח ביז ח ו איז ער מסביר דער ענין, אז אלס איז אחדות השם, אלס איז וועגן זיין נאנט צום אייבערשטען, דערפאר האט מען געהערט אנכי ולא יהיה לך האט מען געהערט מפי הגבורה, ווייל אין דעם איז כולל די גאנצע אידישקייט איז וועגן די התקשרות צום אייבערשטען און חס ושלום נישט צו זיין נפרד פונעם אייבערשטען, וויש במילא איז מיט די אלטע רבי. מסביר פאר וואס ער איז טאקע קרוב מאוד, אז דו וואלסט אריינגעטראכט זיך אין אחדות השם, אז מען דארף, אז ס'נישט דא אז אין עוד מלבדו, און בשעת חס ושלום א מענטש טוט אן עבירה, איז בשעת מעשה אין ווערט ער חס ושלום נפחד כמו עבודה זרה, איז אז א מענטש וואלט זיך דאס אריינגעטראכט,

טעם וואס מען זיצט פאר פארברענגען איז אריינצוטראכטן אין ווי בין איך דא און וואס נעם איך ארויס פון דעם, גוט אפי' די גרעבער געווען א צדיק און ער האט זיך מוסר נפש געווען, אבער וואס האט דאס צו טון מיט מיר און וואס האט דאס צו טון מיט מיין טאג טעגליכן לעבן, דארף מען וויסן זיין אז צו זיין א לובאוויטשער חסיד. איז אסאך שווערער ווי צו זיין א חסיד פון אלע רעבעס, ווייל וואס מען מאנט פון א איד וואס לערנט חסידות מאנט מען ער דארף זיך אינגאנצען אוועקגעבן צום אייבערשטען, זיין רצון, זיין תענוג, אלס וואס ער האט דארף ער אוועקגעבן צום אייבערשטען, און דאס איז נישט דורך קיין אנדערע זאך נאר פשוט א מענטש דארף ארבעטען מיט זיך א גאנצען טאג א גאנצע לעבען דארף ער ארבעטען מיט זיך דינען דעם אייבישטען און אוועק געבען זיך פארן אייבישטען.

און מען זינגט א ניגון, קאר, מען זינגט פארשידענע, מען רעדט מסורה, אבער חבד מאנט אז מען דארף אליין טון, מען דארף אליין זיך מוסר נפש זיין פארן אייבערשטן, אוועקגעבן זיך פארן אייבערשטן, און דאס קען קיינער נישט טון פאר דיר, נישט דער רבי וועט עס טון פאר דיר. דאס דארפסטע אליין טוהן, מען דארף זיך פארשטעלן אז מען זיצט אז די פריעדיגע רבי איז דא פאר דעם פארברענגען און ער קוקט אונז אן, טאמער דארף מען נעמען אביסל מעדעצין ער זאל נישט חלש'ן און ער קוקט אונז אן, דאס איז מיינע בעלי מסירת נפש, דאס זענען מיינע סאלדאטען. וואס זיי פארשטייען אז צו האבן א שייכות מיט א רעבן דארף מען זיך אוועקגעבן צום אייבערשטען, ס'דא א באוויסטע מעשה וואס איר מסתבר האט שוין געהערט, אז עימיצער ביי א פארברייטן ביי די פרידיגע רבי האט געוואלט נעמען שרייען, אזוי ווי פירט זיך ביי אלע רביס, האט די פרידיגע רבי עהם געזאגט, אז ביי אונז איז שריים מחייב, ס'איז נישט מזכה נאר מחייב, אז א טאקע א זכות איז זכות, אבער מען נעמט שריים פון א רעבן, דאס הייסט אז דו קריגסט כוחות, אז מען דארף אליין הארעווען, מען דארף אליין נעמען זיך צו די ארבעט, און דאס איז די אמת'ע נקודה. פארוואס מען זיצט ביי פארברענגן יו ט בית תמוז, ס'דא פארשידענע ימי סגולה אפילו יו ט כסלו, אבער די זאך פון ארבעטען אויף זיך אויף מסירות נפש דאס זעט מען דאס איז מער יו ט בית תמוז אפילו ווי יו ט כסלו.

רעבע און רעבע רייאץ, ס'הייסט ווער ווייסט נישט מיט זיין מסירת נפש? וואס האט מען פון דעם וואס מיט געבן דעם פרידיקער רעבן קאמפלימענטן אז ער געווען א גרויסע צדיק, ס'טאקע א זע אמת, אבער די עיקר איז דאך דארף דיך ארעקענען ווי האב איך א שייכות מיט דעם, וואס ווי האב איך ווי א יוון אין סוכה וואס איז מיין מסירת נפש, וואס גיב איך אוועק צום אייבישטערן, וואס קומט מיר אן זייער שווער און איך טו עס סיי ווי סיי, וויפיל מאל האלט איך זיך איין צו זיין ווי א חסיד דארף זיין, דאס איז דאס דארף מען נעמען פון יו ט בית תמוז. אסאך מאל גערעדט ביי פארשידענע, איך גיי אמאל צו די היכל מנחם, צו די היכל מנחם, ס'איז אלץ די זעלבע. זעלבע אין לאנדא היכל מנחם. ס'דא וואס מ'פארשמעקט ביי שמע ישראל איז דאך ידוע ווי אלע גוטע אידן זענען מכבד בשעת זיי זאגן שמע.

ביי די ליטווישע שילן איז שמע ישראל קערט זיך א וועלט, מ'קערט זיך א וועלט, מ'מאכט הוויות, מ'קוויטשעט אדער מ'מאכט מיט די קאפ, מיט די אויגן, און ס'קערט זיך א וועלט, מ'זאגט שמע ישראל, דעם אחד קען מען הערן פון איין זייט שיל צו די אנדערע, און דו קענסט באלד מיינען אז יענער גייט אויס כלות הנפש און דו דארפסט אים אפשר געבן סמעלינג סאלטס. און אסאך מאל איז דא אזוינע וואס זענען מכוון בשעת זיי זאגן שמע ישראל אויף דאס וואס עס שטייט אין די שלחן ערוך אז מ'דארף מכוון זיין ביי אחד כל המערכת האחד, מ'דארף טראכטן אז די זיין אלוקים און די ארץ און די אלע ברכות השמים זענען בטל צו דעם אייבערשטן.

און עס איז כ ל, און נישט נאר ל ע, אז ס'איז ל ע ממש, ס'איז ס'איז גארנישט, ס'איז אינגאנצן אויס מציאות. קאסט עס עפעס געלט? און וואס איז באמת עבודת הקרישמע? אז מען גייט מבטל זיין די חוקים אין די ארץ? ס'קען נישט זיין אז דאס איז די פשט אין די שולחן ערוך, מען מוז זאגן אז מען מיינט אסאך מער פאר דעם. אבער ס'איז א סברא, איך ווייס נישט ווי עס וועט אריינפיטן אין די פשט, אבער ס'איז א סברא אז וואס מען דארף אוועקגעבן צו דעם אייבערשטן איז זיך אליין. זיין אלוקים זענען טאקע בטל, אבער מען צו מען זיך אליין מבטל, אז מען דארף בשעת מען זאגט כריש מ, דאס דארף זיין א המשך פון א מענטש וואס ארבעט מיט זיך, א מענטש וואס טראכט,

זיך אליין איבערגעבן צום אייבערשטען, דער ענין פון מסירות נפש וואס דער אלטער רבי רעדט אין תניא אז מען דארף מעורר זיין די ענין פון מסירות נפש אויף מצוות, דאס דארף מען מכבד זיין בשעת מען זאגט שמע ישראל, דאס הייסט אז דו טראכסט בשעת דו זאגסט דעם די ווערטער אז דו גייסט זיך מבטל זיין דער פראדזשעקט וואס דו ארבעטסט אויף זיך, אויף עפעס ברעכן זיך עפעס אדער טון עפעס וואס איז נישט געשמאק, גיסט זיך יעצט איבער, דו ביסט זיך מבטל צו דעם אייבערשטן, אדער דאס איז יו ט בעיס ט תמוז און דאס איז יעדן טאג ווי אזוי א חסיד דארף זאגן שמע, ער וועט נישט יוצא זיין נישט בעולם הזה און נישט בעולם הבא. און נישט די פידיגע רבי צו די רבי וועט זאגן אז דאס הייסט געזאגט שמע אז דאס געטראכט אז די זיין אלוקים אין די ארץ נו הלוואי זאלט מען דאס טראכטן אבער דאס איז דאס איז נישט דאס איז נישט וועגן דאס האנעלטס און האנעלט זיך וועגן זיך איבערגעבן צום אייבערשטען דאס איז די גאנצע יסוד פון תניא ווי אזוי מען ווערט נאנט צום אייבערשטען ווי אזוי קען מען זיך אוועקגעבן צום אייבערשטען. און דאס איז די עבודה פון שמע ישראל, און מען קען נישט זאגן שמע ישראל ווי עס באדארף צו זיין אויב די מענטש גיבט א כאפ אפ דעם דאווענען, און ער איז בכלל נישט קיין סיריעזנע מענטש, ער טראכט נישט וועגן, ס'ליגט אים נישט אין קאפ דעם אייבערשטן. מען דערציילט אזא שטיקל.

ס'א סברה אז א חסיד וואס וויל עפעס האלטן ביי עפעס דארף טראכטן וועגן דעם אייבישטן כסדר, דאס איז זיין פראדזשעקט, דאס איז וואס ער טראכט, ער טראכט אחדות השם, און ער טראכט אחדות השם אז ער זאל נישט זיין א העצטער אויף די אייבישטן.

וואס מיינט מוסיף חיות און קליפות? ער מאכט א העלם והסתר אויף אלוקות. ממילא איז דארף א חסיד וויסן אז די גאנצע ענין פון חסידות איז ער דארף טראכטן וועגן דעם אייבערשטן און זען אז לכל הפחות זאל ער נישט זיין א מורד צו דעם אייבערשטן. די מדריגה פון נישט זיין א מורד, דאס איז קען יעדער איינער האלטן, קיינער קען נישט זאגן אז היינט מאנט מען נישט אזא הויכע עבודה, דעטס די לאוסט, מען רעדט שוין נישט איבער, דאס איז די מינימום, מינימום זיי נישט קיין מורד. און ווי במילא איז בשעת א מענטש לערנט חסידות און ער לערנט חסידות מיט די כוונה אז ער וויל זיך בייטון, חסידות האמיר שוין גערעדט אסאך מאל דא, כ'ווייס נישט צו איר געדענקט אבער עס האט זיך גארנישט געווידמעט די זעלבע רעליגיע, חסידות איז געמאכט אויף צו בייטן זיך, צו ווערן איידעלער, צו ווערן העכער, און דאס איז די גאנצע טעם וואס מען לערנט ציוץ, דאס איז נישט סוגיות און עס איז נישט השכלה, ס'איז אלוקות, אז אלוקות זאל שיינען אין דעם קאפ און אין די הארץ, און די עבודה איז מען פאנגט אן, אלע ווייסן מען האט נעכטן געדרוקט די מימר פון כיצד מרקדין לפני הכלה, די לעצטע אין חסידות מבוארת, און פאראן די אלטע רבי איז מסביר אז די שיטת הלל און די הלכות ווי הלל איז אז מען דארף אנפאנגען מיט אור זאלסט נישט טראכטן אז אזוי ווי די ביסט גארנישט במילא דארפסטו פריער זיך מזכך זיין און מברר זיין און נאכדעם וועסטו זיך נעמען צו אריינברענגען אלוקות אין דיין קאפ.

אבער דאס איז די עבודה פון חסידות, חסידות איז געמאכט אויף צו ווערן אנדערש, צו ווערן איידל, און דאס איז א עבודה וואס מען קען נישט מפסיק זיין, מען קען נישט לערנען חסידות און נאכדעם זיין א גראבער יונג און נאכדעם צוריק גיין צו חסידות, ס'דארף גיין מיט א סדר, מחיל אל חיל, א מענטש ארבעט מיט זיך כסדר דורך לערנען חסידות און דורך דאווענען ווי א איד.

דער החלטה וואס דו האלטסט אינמיטן מחליט זיין אז דו גייסט זיך אוועקגעבן צום אייבערשטען, מען דארף האבן א פרטיות'דיגע זאך, וואס פאר טראט דו גייסט זיך היינט נעמען זיך אוועקגעבן צום אייבערשטן, און בשעת אז דו זאגסט שמע ישראל און דו האסט א פרטיות'דיגע זאך, אבער זאג כלליות ווערט גארנישט דערפון, שטייט אסאך מאל אין חסידות אז אז מען מאכט החלטות דארף עס אראפקומען אין. האט אים א פרטיות'דיגע זאך, אז מען זאגט שמע ישראל דארף מען וויסן וואס זאגסטו צום אייבערשטען, וואס גיב איך אוועק היינט פאר דיר, וואס גיי איך טון היינט בפועל וואס איך גיי זיך אוועק געבן פאר דיר, איך וועל אפשר לערנען מער ווי ס'ווילט זיך מיר נישט, איך וועל עפעס טון, איך וועל עני זאך, א מסירות נפש פארן אייבערשטן. דאס מען טאר נישט פארגעסען וואס איז חסידות, דאס א סיריאזנע זאך, דאס איז חבד, דאס איז נישט עפעס א איזי חסידות, מען דארף זיך נעמען אין צו די ארבעט, עס נעמט אסאך אריינלייגן זיך אין לערנען חסידות אין טראכטן חסידות, און ס'געווען אמאל איך האב אייך א ש דערציילט, כ'האב געהאט א פעטער, וואס איז געווען א גרויסע א געווען א גרויסע איד און געווען א גרויסע סוחר אבער געווען פלעגט דאווענען יעדן טאג ביז צוויי אזייגער געפירט א ריזן געשעפט אבער בשעת מעשה איז ער געווען ערגעץ אנדערש און ער פלעגט דאווענען יעדן טאג און די פריערדיגע רבי האט אים געזאגט אז יעדע שבת

איך ווייס נישט צו עס גייט אויף עם דער מעשה צו אין אלע, אבער איך האב געהערט א מורא'דיגע מעשה, ער קען זיין עס איז אויף עם, אז ער האט אמאל פארלוירען א פען אונטער די בעט, דאס מאכט זיך אמאל, בקיצור ער פלעגט אסאך טראכטן חסידות, איז אז שוין געווען אונטער די בעט ס'איז א שטילע פלאץ,

ריזן געשעפטן. אבער וואס איך וויל ארויסברענגען איז אז מען דארף אנפאנגען א נייע מבצע. איר ווייסט דאך אז אין בארה ב איז דא מבצעים וואס מען טוט, מען טוט, מען גייט אין שולן חזר'ן, ס'איז דא א סברה אז מען דארף איינפירען אז מען רעדן צו זיך, דאס הייסט אזוי, מען לערענט חסידות, און מען קען מיינען אז ס'רעדט זיך אין יונים, ס'רעדט זיך אין יונים און יונים און יונים, און עס קען אוועקגיין טעג מיט יארן, ווייל ס'לא פגע ולא נגע, ווייל מיר ס'איז גארנישט איינגעפאלן, אפשר דארף איך רעדן צו זיך אליין, און איך דארף פרעגן די העסט פעד וואס דער מימרא זאגט, מען דארף רעדן צו זיך אליין, מען דארף רעדן, וואס האב איך געלערנט?

אז מען דארף זיין א איד, אן א איד איז א מסירת נפש איד, און מען קען נישט אדורך גיין דו וועלט אן מסירת נפש, די זאך איז די יסודות פון חסידות, און מען זעט עס איבעראל, אז אלטע רבי אין תניא. דא מאזן זיי ווער די שוועל רוח בפני כל אדם, רעדט די אלטע רבי די זעלבע נקודה אז מען קען קיינמאל נישט וויסען וויפיל מסירות נפש אפשר יענע היט וואס קוקט אויס עפעס ס'גייט נישט מיט די לבושים קוקט אויס א מאדערנע, און בכלל נישט צוטרינען פון אונזערע עפעס אינגאנצען, זאגט אלטע רבי אז איז דא א סברא אז ער האט אין זיין לעבען געהאבען מער מסירת נפש ווי די און אויבען אין די קאמפיוטער פראגראם למעשה מעסט מען וויפיל א איד גיט זיך אוועק פארן אייבערשטען. קען זיין יענער איד וואס ער טוט בחייו מיט אלע זיינע נסיונות און ער קען טון עפעס א געוויסע זאך וואס ביי דיר איז עס א דבר פשוט און ביי יענעם איז עס גארנישט א דבר פשוט און קען זיין אז ביים אייבערשטן איז ער גאר טייערער דיר מיט דיינער גאנצער מיט דיין הנהגה. מען זעט פון פארשידענע פלעצער חסידות דער ענין אז מען מעסט למעלה מעסט מען וויפיל גיבט ער זיך אוועק פארן אייבערשטן, דאס איז די נקודה, מען רופט עס אן עסקאפיע, ס'איז הפכה. אבער אין מאמע לשון מיינט עס וויפיל האסטו וואס האסטו היינט אוועקגעגעבן פאר מענטשן? האסטו זיך אנגעשטרענגט ביים דאווענען מער קאנצענטרירן פירוש המילות? צו ווילסט זיך דו נישט? עס שטרענגט זיך איין, עס איז א סטרעין. קען זיין מענטשן האבן דא נישט דער פראבלעם ווייל זיי זענען בכלל נישט דאהי ביים דאווענען, אבער בכלל צו דאווענען. פשוט אפילו מיטן פשוט'סטע דאווענען מיט פירוש המילות איז עס א מלחמה עצומה, די אלטע רבי רופט אן אז עס איז א מלחמה, איך זעה נישט אזויפיל מענטשן וואס נאכן דאווענען זענען זיי אזוי פארשוויצט און אויס מענטש, ברוך השם זיי קומען ארויס נאכן דאווענען גאנץ באקוועם. און אמאל איז געווען אידן האבן זיך זייער שטארק אנגעשטרענגט ביים דאווענען פשוט אפילו צו זיין א מינימום דזשאו אויף צו טראכטן פירוש המידות. און אז א איד שטרענגט זיך איין פארן אייבערשטן, איטס קאלד סטרעינינג, סטרעין יורסעלף, גיוו סאמטינג אוועי, איך רעדט אויף ענגליש ווייל איך בין באקאנט

שטעלט אייך פאר, מיין טאטע ווען ער געווען א יונגערמאן, ער געווען א מורא'דיגע באהאדער במצוות, אבער ער פלעגט ליידן זייער שטארק פון קאפ ווייטאג, מייגרעין העדעיקס, די וואס ווייסן זאלן נישט וויסן, פלעגט מען קענען אמאל אראפהענגען אים פון זינען פון א מורא'דיגע שטארקע קאפ ווייטאגס. האט ער געפרעגט דעם פריערדיגע רבין צו ער קען נעמען אספרין אין פסח. סתם איז געווען א הכשר פון די פון די בית דין פון וויליאמסבורג און פון בעלז און פון די אלע. האט דער פריערדיגע רבי געגעבן א שארפע אינפא

און אין פיל געלעבערט סאך איבער גענומען זיין חינוך און אזוי ווייטער, ער פלעגט זיך ביי אים באשטעלן מלמדים, וועכע מלמדים און וואס פאר משפיעים, איז געווען אמאל וואס די פרידיגע רבי איז געזעסען שביעית ביי א סעודת יום טוב, און מען האט דערלאנגט אויפן טיש איז געווען צימעס מיט פלייש לכבוד יום טוב,

דיש, און איר פארשטייט אז מען ליגט לייגט ארויף קאלטע וואסער און עס נישט פונקט אזוי באטעמט ווי כבוד יתיב, און ער האט אים געזאגט, עס און ברעך באמעט וועסטו בלייבן א חסיד, האט ער אים מחנך געווען אז מען דארף נישט עסן מיט. טייבעס, און איך קען נאך זאגן אז מיין טאטע כל ימיו האט ער אונז מחנך געווען, נישט אז ס'האט עפעס געהאלפן אבער עטליסט ער האט מחנך געווען אז רעדן וועגן עסן האט מען קיינמאל נישט געקענט רעדן, זאגן ס'איז גוט ס'איז נישט גוט, ווען מ'פלעגט זאגן אז מ'קען עס נישט נארמאל ארייננעמען פלעגט ער אלעמאל זאגן איז דאך נאך בעסער. אזוי האט ער אונז מחנך געווען, ווייל די פריערדיגע רבי האט אים אזוי מחנך געווען. טאף לאוו, דאס הייסט מסירות נפש. א סאלדאט. פארשידענע זאכן איז דא סיפורים ווי די פריערדיגע רבי האט מחנך געווען חסידים, פשוט אין פארשידענע זאכן

איך האב נישט קיין גרויסע סייווי דא צו קומען, עס האלט מיר נישט אז מיט מיר נישט צו ריווייזען, אבער איך דארף רעדען אביסעל וואס איז מיר אויפן הארצען, ווייל איך טראכט אז מען קען דאס רעדען, ווייל אזוי ווי מסתמא די אלע וואס זענען דא בעת ביי די פארלענגען זענען דא שוין א משך יארען וואס לערנען חסידות, און רעכנען זיך פאר לובאוויטשע חסידים, קען מען דאך רעדן אביסל היימיש און רעדן אביסל צו די פוינט. די עולם האט זיך אביסל אביסל איינגעשלאפן. די יצר הרע איז א אומן במלאכתו, און אזוי ווי.